Нөрөйүн өргүй буолохтун.
Айыылата телестудия үлэтин саҕалыыр. Бүгүҥҥү биэриигэ осколобут сайдарыгар, үөрэнээччилэр толкуйдаабыт проекттарыгар ананар. Салгыы тылы биэрэбит докторов Сашаҕа. Россияҕа үөрэнээччилэр этиилэрин өйүүргэ анаммыт проектар күрэҕэ 2 тыһыынча уон сэттис сылтан аҕаламмыта. Быйыл Сахабыт Өрөспүүбүлүкэтин үпкэ министиэристибэтин көҕүлээһининэн Дьокуускай куорат оскуолаларыгар бу хамсааһын киирбитэ. Биһиги гимназиябыт биир барыайыга туруоруохтаах. Сууммата үс ис тыһыынча солкуобай. Барыайык үөрэнэр эйгэбит ис-тас көстүүтүгэр, туһалаах эйгэни тэрийиигэ ананыахтаах. Сүрүн тэрээһиммит ыам ыйын уон үһүс күнүгэр буолуоҕа. Манна кыайыылаах куоластааһын түмүгүнэн быһаарыллыаҕа. Күрэх саҕалааһынын, проектары талыыны, айар бөлөхтөрү тэрийиини, бэлэмнээһини, куоластааһыны Оҕолор биһиги бэйэбит гыныахпыт. Үөрэнээччилэр сэбиэттэрин информационнай-сырдатар бөлөҕө манна сөбүлэри биэриэҕэ уонна күрэх хаамыытын билиһиннэрэн иһиэҕэ.
Оскуолабыт эйгэтэ тупса турарыгар бэлэммит! Быйыл кулун тутарыгар баҕа санаа түһүлгэтэ диэн кластертан турбут бырайыактар күрэстэригэр 16 үлэ киирбитэ. Ол курдук, үөрэнээччилэр араас темаларга үлэлэрин суруйбуттара. Холобура, тыл, культура, экология уонна даатын темаларга суруйбуттара. Кыйалахтарынан тахсыбыт Түөрт бырайыак олоххо киириитигэр биһи төрөппүттэрбит, аҕалар, ийэлэр түмсүүлэрэ, попечительлэр сэбиэттэрэ көмөлөспүттэригэр ис сүрэхпититтэн улахан махтал тиэрдэбит. Бу бэһис аа бастыҥ бырайыактаах оһоллор олороллор. Биһи бырайыакка туох туһунан этэй? Э, Биһиги проекпыт полиграфические услуги биһиги гимназиябытыгар айыыһытыгар туһунан этэ. Биһиги онно эрдэттэн бэлэмнэммиппит Капиттехсервиска уонна СВФУ типографиятыгар бар, бара сылдьыбыппыт. Онно элбэҕи билбиппит уонна Айыы кыһатыгар типография олох наада эбит диэн бу проегы оҥорбуппут. Биһиги кыайбыппытыгар аҕа сүбэтэ Jordan тыһыынчаны биэрбитэ. Ол Jordan тыһыынчаҕа биһиги принтер уонна ризак ылбыппыт. Уонна биһиэхэ Рустам Николаевич сабельный ризак биэрбитэ. Дьэ бу проект түһүнгэр эһиги маннык тэттик кинигэ таһаарбыт эбиккит. Дьэ бу кинигин иһин көрдөххө хас биирдии проект туһунан сиһилии кэпсэммит эбит. Кэннитигэр хаартыскалар бааллар. Дьэ уонна бу кэннитигэр бу QR-кодунан сиһилии билсиэххитин сөп. Дьэ оҕолор, эһиги бу кинигэни оҥороргутугар тугу гынныгыт? Бу биһиги проекпыт бу кинигэ бар. Э, Онно да атын проект эмэ бар. Бу оҥорор кинигэ наада рядовическай үлэ ытыахха наада, онтон принтертан таһаарыахха наада, онтон степлерынан кумааҕыны хомуйуохха наада, онтон степлерынан сүбэххэ наада, онно да атын закастар эмиэ биһиэхэ кэлэллэр

Жюри сүбэтинэн бастыҥ проект аатын ыламмыт. Бу проекпытын холобура босхолоҕо таһаардыбыт. Онон да проекпыт ис хоһоонота сүрүннээн хас биирдии оҕо, то есть класстар бэйэлэрин бу олохсун хааматыгар олоҕура бу холумтаннарын көрдөрөр кылаас үлэтин ситиһиилэрин уонна оскуолаҕа ыытыллыбыт тэрээһиннэр, уопсай хаартыскаларга түһэн, бобаннык истиэнньэлэргэ уларыйа турбуттар. Хас биирдии кылааска ньам холобура биһиги орто сүһүөхтэргэ анаабыппыт. Орто сүһүөхтэр бэһис кылаастан ахсыс кылааска алла, уопсай уон аҕыс кылааска биһиги бу бырайыакка отут тыһыынчаны туппуппут. Ол отут тыһыынчабытыгар эбэтинэр төрөппүттэр бэйэлэрэ спонсордааннар бобаннык бэлэх оҥордубут оскуолабытыгар быйыл.

Тахсыыга бу оҕолорго маннык туох интэриэһинэй баар ордук диэн ол идеяттан бу проект оҥорбукка диэхпин баҕарабын. Онон түгэнинэн туһанан бу проекка үлэлэспит, көмөлөспүт төрөппүттэрбитигэр, оҕолорбутугар уонна оскуолабыт администрациятыгар махталбытын тиэрдэбит. Уонна бу проект өссө даҕаны кылаас салайааччыларын күүһүнэн, онно оскуола оҕолорун түмсүүлэринэн бу проект үлэлиэ диэн эрэннэрэбит.
Ахтар да биллэр Бу бырайыагы ким толкуйдаабытай? Бу бырайыагы кылааспытын кытта, төрөппүттэри кытта биир сөбүлүнэн айбыппыт.
Бу бырайыак сыала-соруга тугуй? Бу проект сыала э, кылаас олоҕун, үлэтин сырдатыыта.